Agorodd Daf y drws a cham i mewn i'r capel, gan adael Sali yn sefyll wrth y drws. Cyn dilyn, oedodd ac anadlu'n ddwfwn, o ystyried yr ofn pur oedd wedi ei ysgythu ar wynebau'r uniforms o Miss Porter oedd hi'n disgwyl o gwaethaf, a mwy. Camodd i'r capel, safodd yno, yng nghefn yr addoldy, ac edrych ar yr olygfa o'i blaen. Rhesi o gorau pren gyda digon o le i tua hanner cant o bobl eistedd. Roedd y brif fynedfa o'r stryd ar y wal gyferbyn gyda'r drysau ar gau. Nid oedd Horeb yn gapel crand mewn unrhyw ffordd. Nid oedd oriel yma hyd yn oed. Plicai'r paent oddi ar y waliau, a llenwodd ffroenau Sally gyda mwsg lleithder a hen lyfrau y mynnau. Ymlaen y capel safai pilpid llwm gyda cherflun pren o'r Iesu wedi ei groeshoelio ar y wal y tu ôl iddo, ac o flaen y pilpid, yn eisydd yn swp yn y set fawr, roedd corff. Heblaw am y gwaed oedd wedi tasgu dros y carped a'r fedyddoen, roedd Sali wedi teiri mai dweud pader dawel oedd yr hen ddyn, ond efallai fod y llofruddiaeth wedi digwydd yn go ddiweddar, gan nad oedd y corff wedi dechrau drewi eto. Yn araf, cerddodd y ditectifs at y corff ym mlaen y capel. Sganiodd Sali'r olygfa ehangach, rhag ofn y byddai rhywbeth yn dal ei sylw, ond, ar wahân i'r gelai, nid oedd unrhyw beth yn ymddangos allan o le. Bloody hell! Sut bynnag odd Sali pan gyrhaeddodd y corff a gweld yr holl waed oedd wedi tasgu o'r hollt yn ei wddf, excuse the pun, medd Daf mewn ymateb gan ennyn edrychiad angeuol wrth ei bartner. Sori, sibrydodd, gan gydnabod ei fod wedi croesi llinell. Cyrcydiodd Sali wrth ochr y corff er mwyn ei astudio'n agosach, heb gyffwrdd dim, wrth gwrs. Brwydrodd i gadw'r bistl rhag codi, y chwd rhag ffrwydro a difetha lleoliad y drosedd, fyddai hynny yn anfaddeuol. Cododd law fan egog at ei cheg a gwelodd Daf yn gwag gyfogi o gornol ei llygad. Roedd hi wedi gweld cyrff meirw o'r blaen, roedd hynny'n rhan o'r job. Ond dim un wedi ei gigyddio mewn gwaed oer fel hyn. O'r cefn, roedd y corff yn edrych yn gwbl normal. Hen ddyn wedi eistedd am oreg fach, efallai i weddïo neu i gofio ffrindiau coll. Ond o'r tu blaen, roedd hi'n stori wahanol. Er bod ei ben yn pwyso ymlaen, roedd yr hollt yn ei wddf i'w weld yn glir. O'r agen, roedd hi'n ymddangos bod holl waed y corff wedi cael ei wagio dros fron, bol a choesau'r gelain. Parhau'r gwaed tywyll gludiog i ddripian yn araf o'r corff a'r côr, gan gronni ar garped tenau'r capel, o dan draed y celain. Roedd hynny'n awgrymu'n gryf bod y ddwy arter i garotid wedi eu torri, oedd yn ei dro yn awgrymu bod y llofrudd yn unigolyn cryf gan nad oedd hollti trwy groen, cnawd, gwthiennau ac arteriau yn dasg hawdd o bellffordd. Mae'r holltna'n berffeth, meddai Daf, trwy ei fysedd. Un ergyd, meddai Sali gan nodio. Un sleis union syth. Dwfwn 'fyd, medd Daf. Sa' i rioed wedi gweld y fath waed. Na fi. Tynnodd Sali feiro i phoced a'i ddefnyddio i godi pen y dioddefwr. Syllodd y ddau ar fasg angau gwelw Mister James, gyda'i lygaid di-fywyd ar agor led y pen. Ystyriodd Sally eu cau, gan fod ei rythiad llethol yn aflonyddu ei henaid, ond penderfynodd beidio a gadael i'w ben bwyso ymlaen yn llipa unwaith yn rhagor. Mae hwnna bach yn weird, medd Daf, gan bwyntio at y clapfwrdd oedd yn gorwedd yng nghanol y gwaed wrth droed y dioddefwr. Ti'n meddwl? tebodd Sally'n goeglyd.